Get one soli makamu channel, home of technology, Siswi and Lakile. G1 Solima ka mi vito ra channel channel ya kona hi leyikulukumba misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla ni mi tiselaka swona esikwini ra namuntlha um ni vona vanhu va ku tala va vaseketeri va mi va kha va ku va kombela ku ni va hlamusela hi ta mali liya ni yi kolotaku ni yi kol askies ni yi kolotaku munghana wa mina manyikosi eh ku a ni yi lomba swi sukela kwihi so hi mhaka ku va valavuli va tele ni za ni hleketa ku maybe i swi swa right because eh xo sungula swilo leswi hi swi endlaku la ka social media hi endlela vanhu handle ka lava va nga endla ti-accounts ta vo ti va private hi vo va nga endleli ku vanhu mara hina van'wani hi nga ti veka ka public hi va hi kha hi endlela yona public liya se ni ku mo ni nyika vaseketeri va mina leswi va swi lavaka a ni te ri a ni nge swi hlamuli kumbe ku swi entertainer because i khale swi ri koho ka ti-live. um ni kha ni foneleriwa ku foneriwa va kha va ku nghena ka live u hlamula nghena ka live ni hlamula and ni senderiwa na ti-message na ti-link sometimes ta ti-live letiya so ni nga ngheni um swi nga va swi ri na na na nkarhi wo lehanyana so ka leyi yo hetelela live leyiwani a yi hostiwe hi bot benet so vanhu va ni va ni kombela ku haya kombela ku twisisa xitori lexi ku swi endlisisi ku yini so um lexi nga humelela i ku Bra ya mina u te ka mina, U lava ku endla gig ya ku sungula laha a Nook, ve ri hi le Nook ndhawu ya kona a a Midrand. So vanhu va ku tala lava perform-aka laha i vanhu va va va swa mapiano, sweswiya swa ti-house. So yena u lava ku va munhu wa ku sungula ku host-a gig ya ya ya ya xigaza lahaya. So. A ku ka mina ku na munhu loyi a nga ta n'wi fund-a a n'wi nyiketa mali ku a kota ku endla swilo leswiya hinkwaswo so a ku Brian na swi tiva ku u charger mali muni because swa ku u swi tiva ku ni charger mali muni na ha vulavula hi swona i munghana wa mina swin'wanyana na ti-call loko ti nghena hi va hi ri swin'we a swi twa loko ni kha ni vulavula ma vo so a ku na swi tiva ku charger mali muni mara. according to budget leyi ni nga ta yi kuma ka nkulukumba luya ni nge yi fikeleli mali yeleyo ni kombela ku ku nyika 10000 ya ku u ta u ta perform ni ku it's fine a ku na problem bra mina ni ta ta ni ta perform mina loko munhu a ri wa ku fana na manyikosi a ni n'wi a ni n'wi hlukumezi loko swi ta ka ka timhaka ta mali hi ku twisisa ku i munghana wa mina a hi yena ntsena ku na va le ku fana na va le ka lutande eh, funi na na alu vanhu lava va ni rhambi khale ni nge se tiveka na ku tiveka na ha ba tikatara a ni performa mi alutande se loko se ni tiveka ngopfu a ni va endleli manyunyu lama ma ku lava ku ta endla swilo professional kwa he as long as va ni hakela ni nga humesi mali ya mina exikhwameni ya ku ni kota ku ya le ma se ni ni se ni nga luzekeriwi so vo ni byela ku he soli he soli tata perform-a a lu ta hande rini rini rini a lu khome mali muni. i ku ni rhoba each and every time a ku ni khomi mali munhu ku tsfa ni tisa but mayanda um i witness ya mina minkarhi hinkwayo leyi va ni rhambaka hi vo va byelaka mi ku va khoma mali muni a ndzi tshama ni yi negotiate ni ku o yi nge endle boti mayana hambi yo va yi ri njhani no pfumela ni ku it's fine because i munhu loyi hi nga kula swin'we matize so a ni endli swilo professional loko swi fika ka vona so ni eka manyikos loko a ku khomi ten thousand a ni negotiate a ngi na ku negotiate i i mbhoni ya mina ni yo it's fine yi tisi mali yi vuyi a yi kuma manyikos and then loko a yi kuma ni fonela ku eh ni lava ku hoxa mali liya ni hoxela na vo swimani na vo swimani eh a ku nga ri mina ntsena so mara ni ta hlamula swa mina ntsena hi ku swa lavan'wana a ni swi tivi and then va ni hoxela 10000 rand cash a va endlangi leswa swa ku yi tisa swichupuchupu va ni hoxela yona ivi hi sungula ku advertisa gigi siku leriya a ni a ni na nhlekani a ni performa aka siyandani na madyambunyana a ni performa ka xikukwana ni performa na le 17 nakona le nuku so minkarhi ya ku tala mina teka tigigi ti za ti ku 7 nkarhi wun'wani ti ku eight hi siku rin'we swi leswiya swi endliwa hi mhaka swilo swin'wanyani ne ve ri i ti-time slot so loko u kota ku tiva time slot ku kwini ya nghena nkarhi muni kwini ya nkarhi muni wa kota ku swi va ku ha mara hala ni nge he cover se u nga ha teki tin'wani ti-gig or u kota ku va byela ku vonani me ka n'wina ni nga va available from eight to nine or from eight to ten loko ko za ku va beyond ten ni nge he koti ku performa ka n'wina se va kota ku vula ku ha hina hina hi ku lava hi thwelufu tshika mamoho or van'wani va ku it's fine as long as mi tini vanhu va kota ku mi vona hambi mo nghena hi nayini swi swi tirhisa sweswo so ku va ku ri na ti-time slot hi to ti endla ku hi kota ku manager tigigi ti tele hi ku na swi tiva ku lani ya nghena nkarhi munhu lani ya nghena nkarhi munhu a swa ha ri kona leswa swo va ku mi rhambi u tikhombeni mi rhanga mpfuka mi yima ndzhaku ka go va hlekani hinkwawo i za ya teka na nhonyana wa dyin'wanyana dyi ku ba dyi ku ba kwalaha vanhwini loko se ya ya performa se hi pfimbini sweswo swa ku tanihi ku i khale mi fikini laha sweswi ku ngheniwa hi nkarhi u fika hi nkarhi maybe 30 minutes before nkarhi lowu nghenaka wona or 10 minutes before nkarhi lowu nghenaka wona as long as u nga hindi nkarhi luwa ma vo so bra ya mina yi ni nyika time slot yi ku yi lava ni nghena hi half past one ku endlela kwini ni performa until two ivi ku pfariwa ne se ve ni yi sota ni ku okay swi komba ku leni ya hetelela hi kona le a Anoko, ivi se ni ya ka Siyandhani ni ya ka Xikukwani ivi se ni gonya Joni loko ni go ni gonya loko ni fika Polokwane bra ya mina yi ni fonela ni yi ku laha a ku talangi because vanhu vo tala a va tangi i va vula lava tinqambi a va tangi va ta va ta perform-a ene na problem ya ku.

ma vo va kha va fonisa na vanhu va va mi byela ku ha hina hi na lavo cina xigubu yimeli n'wina hi nge fambi mi nge se fika hi la ta mi vo mi perform se ni swi tiva ku ri okay nkarhi se wu shiftekini from half past one se ni nghena hi one ivi ni famba loko ni fika a pitori a yi swin'wana swo vo ma ten past eleven ni fika ni va byela seventeen ku ni jahele ku ya le a a a ka bra ya mina ene koho a ni faneke ni nghena half past one mara se ve ri tinqambi to tala a ti yangi so ni kombela ku shifteriwa va shift nkarhi wu vuya ka one so ni kombela ku shifteriwa ni vheta ni nghena sweswi ni ta kota ku hundza a va swi tiva vanhu lavaya ku ni ya le a nuku a va zangi va hlwela va fika va ni nghenisa exitejini ni perform loko ni heta ni fona ni ku se ni suka a Pitori ni ta kwaleno va ku eyi tanani ni ku na ha ta perform-a na va ku eyi mara sweswiwani a ku na munhu la nga xitejini so n'wina tanani loko mi fika mi ta vhe mi fika mi nghena hi nkarhi wolowo mi nga ta fika hi wona mi vo nga ku mi nga fika hi nkarhi muni ni ku hi half past twelve va ku it's fine tanani loko yi ku twenty past twelve a ni chika ndzeni ka movha laya a Midrand a Noko ni na timbhoni ku na nkulukumba un'wanyana ve ri i Thebo RG a ri kona laha u tini hi fika hi xewetana hi tivana lowun'wana a ni swi tivi ku i i i mani kumbe papa Savhana a na ha ri sure mara ku na lava a va. a va ri kona laha sesi mikateko hi wun'wani wa lava va ri kona khalanga productions hi vo va nga fika va va, va ku ka mina vanhu va fambini laha ka ha ri ha munhu se hi tima na radio gigi yi khanseriwile ma swi vo va ni byela marito lama ni le nuku mina va gigi yi khanseriwile laha na loko mo perform mi to va mi kha mi performe hina mi hi vona ku hi nga mi hlanganisa kwala movheni ma vo e so va sungula ku complaina ku a gigi a yi vangi successful hi mhaka one two three se ivi loko se ni jika ni tlhela se va va ni fonela bra ya mina va ku ka mina ka mali liya ya ten thousand ni kombe ku vuyiseliwa five thousand ku ni ta kota ku yi tlhelerisela leyi aka munhu loyi a ni fandini because a ma ha performangi se ni ka vona a swi endlisiwi swona hi bra mina loko a ko va ku ri mina ni tsandzeki ku ta ku fana na lava van'wani va nga va nga ku disappoint-a va nga tangiki a faneke ni ni refund mali hinkwayo hi mhaka ku hi mina ni nga ta na switori so mina ni tile hi wehe u nga khansela hi ku ya hi nawu mi leswi a wu ni hakelela swona swi endlekile. hi ku ni fikini a ka venue so maybe loko a wu lo ni khansela ni nga fikangi a ka venue hi ku a ni ta ku wo ni refund-a yo a ni tangi se ni tile vutisa van'wani lava endlaka ti-gig va ta ku hlamusela swi endlisiwa swona hambi ko va ku ri ka ti-deco va n'wi mi endlaka swa mucato hambi ko va ku ri ka ti-program director va n'wi mi endlaka swa ti-party hambi ko va ku ri ka ti-radio ka n'wi mi endlaka tikhomba swi endlisiwa swona. loko mi hakela wa radio mi ku tana hi ku na tikhomba ivi ku gcina maybe ku va na nkosi mi nge foneli wa radio mi ku vuyisa mali ya hina se tikhomba a ta ha ri kona a hi problem ya yena mara hi loko u mi fonela ku matani ha movha wo rhwala radio wu yi tisa kwaleno se ni nge he koti ku fika i fanele a mi nyika mali ya yena back because hi yehe a nga na switori. laha nga na switori hi ye a dyiwaka mavo se ni va hlamusela ni ku vutisana ka vanhu hinkwavo hinkwavo mina a ni nga ri kona ka ka tigigi tin'wani ta ti-four ta october um ta ti-four ta october um va ri yini hi 2025 A leyin'wana a ni rhambiwe hi hi hi hi masipala a ka a ka Mageba kun'wanyana va ri va ri hi le Marikana and then leyin'wanyana a ni rhambiwe ka Phaphazela hi mhaka ku hi mehe a ni te na switori ni va refund ti-full amount ma vo mara loko me ni fikini. va fika va ku eyi ka ha ku lwa van'wana laha se ha pfala i i swi ri i problem ya vona loko vo radio se yi tshwile a ka a mi nge he koti ku perform a hi problem ya mina a ni fikile ma vo so i mali leyi vanhu londzaka yona ku va ku na va kolota a swi sukela kwalano a ni tivi loko swi swi twisiseka mara swi sukela kwalano ka ku ni yini ka event ivi loko ni fika